Tella yiwet n tmeṭṭut tesɛa mmi-s mi teɛya aqcic-agi argaz-is yuḍen yemmut. Ihi argaz-agi mi yemmut yeǧǧa-as-d kan aqcic-agi ur yettaɣaḍ deg waddaynin. I tameṭṭut tamcumt teṛwa lḥif. Uli yečča uqrur-agi ala ciṭ n yefki d teẓẓeg ara tetten. Ala win akken itessen d win i d-ismuɣren aqrur-agi. S imi tameṭṭut-agi ma tt-yawi yiwen, ad tɛiwen-it deg useṭṭa, ad tɛeddi talqimt ad tečč, ma yella wacu isefken ad tessegri-t, neɣ neɣ d ciṭ n weksum neɣ d tamellalt ad tt-id-terr tekcem-it, ad tt-id-tawi i uqrur-agi. Ma yella win tt-iwwin d tiwiziwt, ama s azemmur ama deg usaɣur ayen ara sefken talqemt ad tečč ayen nniḍen teddaris icimi-s i uqrur-agi akken akken akka i d-tessemɣer aqrur-agi-ines s telqamatin akk medden ihi ma s-tiniḍ yiwen ikar-d i lḥif ad yecfu ur yecfi ara. Mi yewweḍ d argaz, yebda ixeddem. Netta yeqqel ur yewweḍ d argaz, tameṭṭut tuqel d tamɣart. Ihi, mi tuɣal d tamɣart, temmut si lferḥ mmi-s yewweḍ d argaz, ixeddem. Tenna-as a mmi tura ad ak-rreɣ axxam, akken ad yeɛmer uxxam-nneɣ. Yeqbel, yeqbel mmi-s ad yezweǧ. azewǧ-as tewwi-yas tameṭṭut ihi mi d-tewweḍ tmeṭṭut-agi s axxam s tehwa ara temɣart-agi lḥut lḥuḍ lḥut lḥuḍ ad ṭebbiṛ deg urgaz-agi tenna-yas teẓriḍ ay argaz xtiṛ yemma-k neɣ nekk ɛni-s d kemm ara xtiṛeɣ n isihi muqel amek ara s-txedmeḍ amek ara s-txedmeḍ ges aqerru inis yerbeḥ inis aha tura ad ttekreɣ ɣas in akem inawi ɣer tmeɣra kes inawi ɣer yiwen umkan anda ara teččen lewḥuc samada ikker inis i yemma-s a yemma ttwaɛreḍ ɣer tmeɣra yebɛed ciṭuḥ d leḥbab-iw d kemm kan ara yuɛzeɣ kem awiɣ yid-i Tamɣart temmut di lferḥ, itt-yuzem-is itt-yewwet leḥbab-is, teḥḥerkel, truḥ, ruḥen, yeggubar tizi lmeɣreb, ruḥen, akken qrib ad yewwḍen s amada, anda yebɛed, ini-as a yemma, qqim kan dagi, tura kan ad d-uɣaleɣ seg-agi, sima nkemmel qrib ad naweḍ. Tamɣart teqqim meskint tettṛaju. Netta iṛuḥ yuɣal-d s axxam, ixulef abrid yuɣal-d s axxam. Nettat ur tezmir ara ad d-tuɣal lawan-nni d tameddit. Ihi, teqqim teqqim ata iyi-d-yettaǧa umeksa. Ameksa iɣṣeb-d. Yerra-d ajmal-is aha wwet wwet wwet d ajmal-is ad d-yesselk tameddit. Yufa-d tamɣart. Yenna-as-d, A yemma tamɣart, acu ara txedmeḍ dagi deg umadaɣ lawan-agi? Tenna-as, Mačči weḥd-i, tenna-as, Nekk d mmi. Ini-as anda temmim-agi. Tini-as tura ad d-yuɣal, ini-yi teqqim kan dagi tura ad d-uɣaleɣ. Ini-as a lḥun, a telḥun a tin iwet Rebbi zwir zdat-iw, tura akka ad d-yeɣli yiḍ ad kem-ččen lewḥuc. Lḥun. Ihi tuwaǧa qrib ad d-yeɣli yiḍ, tugad, terǧa terǧa mmi-s agi ulac, truḥ-d, teḍfer-d ameksa-agi. Iwwi-tt-id. Tewweḍ-d, Ini-as ma tessneḍ ma tecfiḍ ɣef ubrid s axxam-im. Tenna-yi cfiɣ, lḥukun ad iyi-twanseḍ. Iwans-itt, lḥu d lḥu, tuɣal ammi d axxam. Ini-as imi-s annaɣ ammi teǧǧiḍ-iyi. Ini-as alaɣ a yemma. Ini-as mačči d tiǧǧin i kem-ǧǧiɣ. Ini-as mačči d tiǧǧin i kem-ǧǧiɣ. Ini-as d aɣli i yi-ɣliɣ. Din i yensiɣ iḍ akmel. Ṛjiɣ dinna, ṛjiɣ dinna, ccḍeɣ, tikkelt ur zmireɣ ara ad d-ajiɣ ɣer ɣur-m, dinna qqimeɣ iḍ akmel. Ini-as i kemm, tenna-as yuzi-d yiwen umeksa ddiɣ-d yid-s. Ini-as ih akken axir. Lḥut lḥut, rnan kra n wussan, daɣen tameṭṭut-agi mačči di ddunit i tella. Tenna-as ay argaz awal d win umi tesliḍ, awi-tt Sufeɣ-itt neɣ ad ffɣeɣ. Ini-as i kem-ihḍur bemqraḍ nettat ara yeffɣen. Ini-as tikkelt agi sxedmeɣ ticerkett ara tt-iṭṭfen. Am akken mačči d yemma-s n idekkren i k-ydes s lḥif. Ihi, iɛawed yenna-as, A yemma, neɛna ɛerḍen-aneɣ leḥbab-nni. Ass-n ur newwiḍ ara nekk ɣliɣ, kemm tuɣaleḍ-d, ass-agi ilaq ad naweḍ. Tnit yerbeḥ a mmi, tefreḥ, tenwa d ṣṣeḥ, teḥḥerkej akk. Tcebbeḥ akk, netta kifkif. Ruḥen. Daɣen igubber tameddit. Ini-as tikkelt-a d lmuḥal ad d-uɣal. Yewwi-tt, yebḍa armi daɣen d amada. Yeqqim, yettraǧu ad d-iɣli yiḍ, ini-as tikkelt-agi ur tt-tsellek ara. Akken yebda-d iɣelli yiḍ, yenna-yas a yemma, tura akka kan ad d-uɣaleɣ, tenna-yas ɣur-k, ɣur-k ad eg akka, yenna-yas xaṭi, yenna-yas syagi kan ata ḥwaǧeɣ iman-iw, ad as-ikellex. A iruḥ, yuɣal-d s axxam yerwel d netta iɣeṣṣeb-d isurifen, yemma-s yeǧǧa-tt din iɣli-d yiḍ. Ihi daɣen iḥun rebbi ur yebɣi ara ad ittemmet ur d-yewwiḍ ara nnehṛ-is iɛedda-d uṣeggid aṣeggid d iḍ yenna-yas uṣeggid-nni a yemma tamɣart aha aql-i nekkini mi ceɛleɣ taftilt i ferẓeɣ kemmini teqqimeḍ akka d aqjum ada tenna-yas ddiɣ-d d mmi tura ɣur-d abrid iɛerq-iyi yernu zmireɣ ad naliɣ weḥdi yenna-yas ajeḥun ajeḥun ajeḥun ad kem-awiɣ yid-i iwwi-tt-id uṣeggid-nni yid-s Tedda-d, iwwi-tt, tenna-yas ihi s axxam-ik a nerra. Ur cfiɣ ara ɣef uxxam-iw, ur sɛiɣ ara axxam. Iwwi-tt ini-s maɛzik ur kem-ttaǧǧaɣ ara am akken d yemma. Mi tewweḍ s axxam, ad teqqim yid-s, ad ttiɛici yid-sen. Ihi tesla, tesla mmi-s-agi ɛnan ar ɣur-s sin warrac, qqaren akk i taddart mmi-s n flani yesɛa-d akniwen. Mmi-s n Fulani yesɛa yakniwen. Tamɣart temmut di lferḥ, mmi-s yesɛa yakniwen. Tebɣa ad truḥ, tebɣa ad tefferfer. Tɛedda amek ara texdem. Tenna-yas i yemma-s n weqcic-agi d tmeṭṭut-is, tenna-yas, Ttxil-kent ad iyi-tserrḥemt ad ruḥeɣ, ad ffɣeɣ ciṭ, tura akka ad uɣaleɣ, bɣiɣ ad awḍeɣ arma d axxam-nni-inu. Nitenti teḥka-yas-d akk tameḍrurt amek i tella. Netta sṛuḥ, netta semɛen ad d-uɣaleḍ, na muj daɣen ad kem-ineɣ. Nisa ad d-uɣaleɣ ixeḍ akk ccɣel ẓriɣ amek ara xedmeɣ. Aha kan tura ixeḍ akk ṭeṛṛay ẓriɣ d acu ara xedmeɣ. Teṭṭef, teddem-d asafu, tessus akk meṛṛa udem-is, rrem ur d-ban ara d anta-tt. Terna terz-d i ajerbub iqqerṣen yakk, terra-t tenneḍ-it irkul i uqeṛṛu-s, ters akk akken ijerbeb tṛuḥ. Tewweḍ armi d axxam-is, ad tessawel, ad d-tesṭebṭub, Tinna ṛewwiɣ ay axxam! Tinna ṛewwi ay axxam! Ihi axxam-agi s lfeṛḥ imi sɛan akniwen, ldin-as-d tawwurt. Mi s-d-ldin tawwurt, tenna-asen, Ifkem tinna ṛewwi anida ad kecmeɣ ad ssiɣ ɣer da, waqila tesɛam lfeṛḥ. Dɣa kukran imi d tamehbult, nnan-as ad tekcem. Nnan-as ad kecmeɣ nekk ad wen-issiɣ ɣer ten. Tekcem Faḍal ar dduḥ ar fessin warrac, temmut di lferḥ d arraw n mmi-s, tessaɣart-asen am akken senten-nneɣ. Tenna-yas a mmi, amek akka? Wacu kucu txemmeḍ i ddunit-ik? Yejha-yo, tenna-yas ajaɣ ajaɣ, nekkini leḥḥuɣ kan abrid abrid.

tamɣart tamɣart teqlaleḥ tebɣa ad tuɣal ar Medina teẓra ddeɛwessu i yeḍran dinna tuɣal daɣen tuɣal kadalik tessams akk udem-is tɣumm yakk tersa daɣen ajerbub n wass-nni ad truḥ tbeddef tewwurt ad tseqreb hayat uxxam hayat uxxam awen ḥettmeɣ ttwab hayat uxxam ad teqliliḥ tekcem tenna-yas i urgaz-agi yeffeɣ-d mmi-sagi tuẓa ɣer ɣur-s tenna-yas a mmi yella kra n dawsu i txedmeḍ Ini, sxedmeɣ-tt. Yemmekta-d iman-is mi yeqlaleḥ. Tenna-as, Ma yella kra n dawsu i txedmeḍ, mmekti-d. Ini, sxedmeɣ-tt. Ini-as, Ḍeggreɣ yemma. Ini-as, Ihi a mmi, am akken tḍeggreḍ yemma-k? Tenṭeq-d ar teqcict-agi ar teslit-is, ini-as, Am akken tfarqeḍ yemma-s akked mmi-s, ayen i kem-ifarqen ula d kemm akked warraw-im. i wakken ad tt-yessers yessers-itt wawal-agi argaz yuki yemmekta-d yemmekta-d ibeddel yuɣal mecliyed ɣef tmeṭṭut-agi-ines ihi tenna-yas teẓriḍ tura d acu ara xedmeɣ a mmi tura yi-d-fkem aman ad as-ssirdeɣ udem-iw Fkan-as-d aman, tḥukkuk udem-is, tekkes ajerbuben af uqerru-s, iwala-tt-in d yemma-s. Yemmeɣ fell-as, ay a yemma ɛzizen, yefreḥ ur temmut ara, ay a yemma, d yemma semḥ-iyi, ay a yemma semḥ-iyi. Tenna-as, ha-t-an a mmi deɛwessu ad k-qqareɣ, xḍu-ken i deɛwessu. Yiwet deg yemma-k i tesɛiḍ, yemma-k yiwet, ur tettafeḍ ara tayeḍ, ma d tameṭṭut ma ihwa-k ad d-tawiḍ ɛecra. Iɛedda yeqleɛ tameṭṭut-nni, ini-as teḥṛem ma tayeḍ-tt i wexxam-iw. Seg wasmi i d-tusiḍ ur rbiḥ aflam ula d yemma tessufɣeḍ-iyi-tt. Yessufeɣ tameṭṭut-nni. Yelḥa acu yelḥa yaw d tameṭṭut-nniḍen. Tesɛa-d dderya. Feṛḥen yakk, tekmel ddunit-nsen am akken tt-id-bdan. I tt-kemmlen. Tteg d tamacahut wen d-wwiɣ ass-a. Ttmenniɣ ad ken-id-teɛǧeb. Ttmenniɣ ad iliɣ fessuseɣ fell-awen. Tanemmirt widak tidak i d-itebɛen i yakk am mi ttura, ar tikkelt nniḍen, ma yebɣa Rebbi. Msawa ɛla xir.